Azul fell-awen ay atmaten tiysetmatin, lbaraka n Lmasiḥ ɣef yal yiwen ɣef yal yiwet. Shalom shalom, yettubarek yisem n Lmasiḥ. Tanemmirt i Yillu-nneɣ, iswi-s nella, i nettili ara nili, yettubarek yisem-is, si lǧil ɣer lǧil. Ma ad cerkeɣ yiwet tseddart akked umezwaru n Sidi Ṛebbi, i yellan di Luqa seṭṭac, taseddart tis tesɛa.

interprétation d amek ad tt-id-nessefhem akken ur nezmir ara ad d-nessefhem awal n Sidi Ṛebbi ma yella ur nesɛi ara amek ad d-niniḍ tiseddarin i d-yettwaketben akken llant di laṣel ma yella ur d-tewwiḍeḍ ara tira akken llant di laṣel ur nezmir ara ur nezmir ara ad d-nessiweḍ tabrat iṣeḥḥan sɣur awal n Sidi Ṛebbi. Donc deg yixef-a wis seṭṭac n Inǧil n Luqa

ama d win yumnen ama d win yumnen ad iwhem amek lmasiḥ a aɣ-d-yini sxedmet idrimen n lbaṭel idrimen n lanjistis mamon i wakken ad sɛun imeddukal yukan ad nuḥa tegrigit ad nuḥa le grec donc nsa raḥmed rebbi acka ɣef limuwan i d-ifka nsa tura angi nezmer ad naf leḥwal donc luqa ixef wis 16 sdat is tesɛa ad naf belli di tgirigit mačči d annect-agi akk i yellan. Donc, mkul awal ma ay uɣalen dagi s leblu na s uzegzaw amek i d-qqaren wiyaḍ nekk nqar-d amidadi donc d winna ad aɣ-d-ifk lmeɛna-ines d winna umi ad d-ifk lmeɛna donc dagi richesse par exemple ad netkaf richesse-agi acu ad aɣ-d-ifk

Ḥaǧa tamezwarut, liric-is-agi d ayen ilan mgal s iḍarren. Après ma muqel injuste, l'injustice-agi neɣ lbaṭel-agi d acu-t? Injuste, d'un juge, violation, ukessar-ik, violation volontaire de la loi,

Kra i nekk ad wen-d-iniɣ, xedmet neɣ sɛut imeddukal mebɛid ɣef idrimen-agi n lbaṭel, akken ad ttwaqeblem di tnezduɣin n dagi. Ma ad nkemmel ar zdat i tseddart-agi, di luqa seṭṭac, ad nkemmel ukessar-agi, ad nwali. Acqa ulac aqeddac ara iqedcen ɣef sin imɛalmen, ma iḥemmel yiwen ad ikerh wayeḍ, neɣ ma yeṭṭef deg yiwen ur yettak ara lqima i wayeḍ, ur tezmirem ad tqedcem ɣef Ṛebbi ma yella tettabaɛem leɛrzaq n ddunit-agi. Gahwa-nem tella la contradiction, tella lemxalfa, amek i usawen-ik iqqar, sɛut leḥbab s idrimen. Ma la tneǧǧ amek i yella s teqbaylit neɣ s trummit, amek i tettṛaddun mal, amek i t-sɛewjen, donc i k-iqqar, Ulac aqeddac ara qedcen ɣef sin imaɛelmen. Usawen i k-iqqar sxedmet idrimen n lbaṭel ur k-neswam imdukkal. Dagi k-iqqar aɣ-inhu wakkenni ur nqeddec ara ɣef idrimen n ddunit. Wakkenni lmeɛna isem-im lɛalaqa tansu ur bennut ara ɣef cci n ddunit ɣef mamun. Et mamun, c'est un démon. Mamun d arebbit n lekdeb. Dimi k-iqqar zemren ad tqedceḍ ɣef Rebbi akked mamun. Tebɛat-id nnwa-nni s tṛumit mamun, mačči lerzaq n ddunit, d mamun. Wala, ulac aqeddac i aqeddac ɣef sin imeɛlamen, mi iḥemmel yiwen ad ikerh wayeḍ, neɣ ma yeṭṭef deg yiwen, ur yettak ara lqima i wayeḍ, ur tezmirem ara ad tqedcem ɣef Rebbi, ma yella tettabaɛem lerzaq n ddunit. Comme la gravité, tmatin, ad nwali acḥal awal n Sidi Rebbi i ilaq ad nili s lemqadra, s lemḥadra, ad d-nessefhem awal n Sidi Rebbi, i ilaq ad t-id-nawi si tɛibranit neɣ si tgrigit ar tutlayin-nniḍen. Wigad akk iṭraduyen neɣ wigad akk i d-ixedmen amasṭrumi, tamasraft, aṭas deg-sen yekni akkagi, akkagi i t-id-wwin ar tutlayin-nsen. Sxedmet idrimen n lbaṭel i wakken ad tesɛum imeddukal. D lekdeb. Amek i aɣ-inhu Lmasiḥ akken nesxedem idrimen n linjustice, idrimen n lbaṭel? Tasteɛruft walit.

wid yettabaɛen ccennut, wid iḥemmlen idrimen. Axaṭer ṭṭmeɛ n yidrimen, neɣ leḥmala n yidrimen, d ssebba n kra n wayen yellan diri-t. Llan kra i yettabaɛen ccag-agi n ddunit, ffɣen i ubrid n Lmasiḥ, ḍurren tiṛwaḥin-nsen, sseɣlin-d lhemm ɣef yiman-nsen. Twalam? Dagi Bulus yenhu Timuti ɣef leqniɛa, ur k-nesseqneɛ s wayen yellan. Amek i aɣ-inhu Lmasiḥ? Netta iqeḥmel tayedrimen, axaṭer leḥmala n yedrimen tettawi-d leɣrur. Amek i aɣ-nxemmel ɛalaqa akked imdanen s idrimen n l'injustice, s idrimen n lbaṭel, d lekdeb. Di tebrat Iɛibraniyen, ixwes telṭac, tasedda tis xemsa, acu ɣ-d-inna wawal n Sidi Ṛebbi? Ayɣer ur ttaǧǧat iman-nwen akk nɣur-n yidrimen, sqenɛet s wayen tesɛam, Sidi Ṛebbi s iman-is yenna-d, ur k-ttaǧǧa ara ad iliɣ yid-k,

aɣ issufa kra ma d nekk atan awen d iniɣ sxedmet idrimen ddunit agi wakken ad tesɛum imeddukal mačči akka ma d nekk awen d iniɣ u sɛut imeddukal mebɛid ɣef idrimen f leḥmala n mamun mebɛid af mamun mebɛid af mamun ata mamun tettwalim mamun mamun

Di rric-as-agi, lerẓaq-agi n ddunit yessufuɣen imdanen i leɛqel-nsen. Imamun-agi yukan nxemmel arecac di Google, ttwan belli stan ddima, ttwan belli d rruḥ ameɛfun, d arebbit n lekdeb. Akken mi aɣ-d-yenna Lmasiḥ sxedmet Mamun i wakken tesɛum imeddukkal. Twalam ayetma ticetmatin? Dɣa taseddart-agi amek i ilaq ad tili, amek ad tt-id-neɣra,